Inselmulkom sinjuri għal shooter il-programm qasir illi it-tabib itjulek para preskrizzjoni biex issalva moħħok u jekk rajtu xi ħaġa interessanti ibatu winna unik. Inti xi ħaġa minn ġismi? Eh. Għax qed inqassam l-organi qabel immut. Ix, ġmiel biex nibdew hekk, x'pożittività nibdew il-programm hekk. Mela, u tqgħod tajtu. Mm. Biex tagħti donazzjoni tal-organi, tit il-qalb. Tit il-qalb, il-fwiet, il-marrara, il-ħabba, jien naf kollox, il-kliewi, kollox. Il-fwiet tiegħek jiena kieku naqbżu, ma nagħtihx. Eh, mela, salan salva xi ħabb is-saħħa tal-fwiet tiegħi. Insomma, kont nimla l-applikazzjoni, tista' ssibha hawnhekk, tajjeb jekk titħajr. Dejjem tqum diskussjoni jekk għandix tiġi eh, bil-fors u mbagħad nirrifju ta' hekk, suppost issa qed toħrob lejn hemmhekk. Eh. Imma jien li qed ninkwieta hmm. mill-applikazzjoni, ah. għax inti ara għandek l-ewwel ġurnata taf li servizz tal-government titik eżatt kif qed taraw kemm għaddum biex tinqeda l-ewwel ġurnata titfa' l-applikazzjoni tifhimha. U mbagħad għandek it-tieni ġurnata vetting tal-applikazzjoni, u mbagħad għandek ħames ijiem sakemm jifhmu eżatt x'inhi l-assessjar ta' jien ngħidlek dan l-istess wieħed ikollu għad ftit ħames ijiem. Overtime. Imma mbagħad li qed tinkwetani li wara da seba' ijiem ikollok id-delivery of service. U jien nixtieq li ma joħordunix ma joħdulix l-organi qabel Fem, qabel tmut. Għana deċidejt li għalissa.
Waqaf l-applikazzjoni.
Aħseb ftit, imma għattu l-organi għax hija xi ħaġa nobli ħafna, però għammur niddiskutu ma tfal għax huma fihom iktar sugu minn ċerti nies.
Qed weġġaw ħafna nies fuq il-post tax-xogħol X'nistgħu nagħmlu biex in-nies ma jweġġgħux? Biex nċemplu l-pulizija biex jgħidilhom biex jifqu. Lek jerġgħu għal marru jimorru dinja oħra.
F'dinja oħra.
Dinja. E, ifimni, dik l-iskop li jisom ma jmurru. Biex jisefru.
Eh, biex jisefru, għarra, ftemna. Titqot attent, per eżempju, tixtri l-affarijiet il-helmet u hekk. Ipenċillu l-polis u l-polizzi Jaħtbtu, le, u l-fati jmorru fej polis u u triq ikollu ikon il-polis. Iġviri l-polis ħajwaqqafhom mill-li jweġġaw, mhux hekk? Ftemna. I know.
We, we should make more protection of them. Kif?
So like we had like a lot of soft stuff. Soft, imma jekk eżempju qed jibnu dar, eh, tagħmilha soft? Uh, I would make I would make the inside soft.
Sewa, ġifieri mela nibnu tal-ġebel imma jew nibnu bis-soft. Yes, soft. ma tafx. We have to make a sptar that a car transforms into a sptar. A car that transforms into il-ambulanza. Ma ġanna di pala. Imma, għad, tafas buttuna li t-terġintu għahon ta' giant hospital. Kollox li konajdu għal Robert, ok? U min jagħmel ir-rules.
Wisq ħelwin u bravi. U ma nafx jekk ġietx ġratilkom illi jkollkom whiteboard u flok tuża il-whiteboard marker tuża l-permanent. Tafu kif teħħih? Ħanaraw.
Okay, if you have a permanent marker and you do like this, you're not gonna take it off. How do you take it off? Can I show you a magic? Unless if you have it, uh, if you I have, have whiteboard marker.

reduce is.
Ekku, sewwa qal għax dak fih dissolvent li mbagħad jirnexxielu jneħħi l-kumplament. Ħa nagħmilha iktar. Tajjeb, u suppost jitlaq kollu. Bħal ma telaq dak mix-xott. Niltaqgħu minn ftit.
Għadda wkoll? Ejwa, alla kemm tkellimna fuq affarijiet, organi, tfal, markers, ara naqra, eh. Ħanina kif tpoġġi l-affarijiet, eh? Vera nisimgħu ħażin. Narawkom għad, xejjana l-qodħol.